מיר הייבן אן מיט סייעתא דשמיא מסכת עירובין דף צדיק ט עמוד ב', לאמיר אנהייבן גאנץ אונטן ביי די משנה דף צדיק ט עמוד א', זאגט די הייליגע משנה, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתהה ברשות הרבים, א מענטש זאל נישט שטיין אין רשות היחיד, אין זיין אייגענע שטוב, ער לערנט זיך אויך אויס און נעמט א גלעזל א טרינק וואס ליגט אינדרויסן ברשות הרבים, אדער פארקערט ברשות הרבים, וישתה בשס ה יחיד, ער שטייט אינדערויסן בשס ה רבים, ער לערנט זיך אויף אריין און ער נעמט א גלעזל וואס איז אינעווייניג, ווייל לכאורה ער האלט אינמיטן טרינקן, און ער האט ארויסנעמט די גלעזל צו זיך, פשט איז ער שטייט אין שס ה רבים, די גלעזל ליגט דאך אינעווייניג אין שס ה יחיד, און עטס עס ארויס נעמט זיך דער שס ה רבים, קומט דאך אויס ער נעמט א זאך פון איין רשות צום צווייטן, די זעלבע זאך פארקערט, און ממילא האבן חכמים גע'אסר'ט, נאר וואס יא, אלא אם כן הכניס ראשו וריבו למקום שישותו. אויב גייט אריין ראשי וריבו אריין אינעם שטוב, אדער פארקערט שטייט אינעווייניג, ער לערנט זיך ארויס ראשי וריבו, דעמאלטס קען איך יא. וויבאלד ער דארף טון אזא מעשה, פשט איז ער דארף זיך עקסטער אנשטרענגען, ער מוז אריינגיין ראשי וריבו, מיט דעם וועט ער זיך שוין געדענקען פארוואס דארף איך טון אזא זאך, פארוואס מוז איך גיין ראשי וריבו, נארוואס, מסתמא צי ווייל די גלעזל קען איך נישט ארויסנעמען. פשט איז האט ער א זאך וואס ער וועט עם דערמאנען נישט ארויסצונעמען דעם גלעזל. אז דו האסט קלאר א זאך וואס וועט דיך דערמאנען נישט ארויסצונעמען דעם גלעזל, פאסט נישט די גזירה. ממילא האבן חכמים געזאגט, ווילאנג דו מאכסט ראשו וריבו, דעמאלטס קענסטו עס יא טון. לייגט די משנה צו, וכעין בגס, די זעלבע זאך איז ביי א וויין פרעס. און דאס וועט מען זען אין די גמרא ווען די גמרא דאס מסביר וואס איז פשט פון די חלק אין די משנה. איז זאגט די גמרא יעצט ריישע רבנן וסייפא ר' מאיר, לכאורה קומט אויס ריישע רבנן, די פריערדיגע משנה אויף צדיק ח' מבית איז געווען רבנן, ווייל דארטן איז געשטאנען אז עומד אדם משיש היחיד ומתלתל בשיש רבן, א מענטש קען שטיין אין שיש היחיד און ער קען ארומרוקן א זאך וואס ליגט אינדרויסן אין שיש רבן, די משנה האט מיר צוגעלייגט כ'זאל נישט מאכן מער ווי ד' אמות, אבער על כל פנים איך מעג רוקן א זאך וואס ליגט אין א רשות וואס איך בין נישט דארטן, מה שאין כן דא די משנה, לכאורה וסייפה ר' מאיר, אונזערע משנה דא איז ר' מאיר, ווייל אונזערע משנה דא דף צדיק ט עמוד א' זאגט די משנה דאך קלאר אז איך קען נישט נעמען דעם גלעזל וואסער וואס ליגט אינעווייניג, ווייל איך האב מורא עס צו ארויסברענגן, זע איך פשט איז אז דו האסט מורא געהאט, די זעלבע זאך איז וואס ר' מאיר זאגט אויף דף ק א, וואס ער זאגט לגבי א שליסל, א מענטש שטייט אינעווייניג אין זיין הויז, אינדערויסן ליגט א שליסל צו א טיר וואס איז אינדערויסן, זאגט ר' מאיר, קענסט נישט עפענען דעם טיר פון אינעווייניג פון דיין רשות היחיד, כאטשיג דו ריקסט דעם שליסל ווייניגער ווי ד' אמות, נאך אלץ זאגט ר' מאיר טוסט עס נישט ריקן, ווייל איך האב מורא דו העסט אריינברענגען די שליסל אויף אריין צו זיך. זע איך אז ר' מאיר איז דער געווען, דער וואס האט מורא געהאט, אז א זאך וואס ליגט אין א צווייטע רשות, האב איך מורא עס עס אריינברענגען צו זיך אליינס, און ממילא זאגט די גמרא, לכאורה, רייש ש רבנן, די פריערדיגע משנה גייט לפי רבנן, ממילא טאר איך ריקן א זאך וואס ליגט אין א אנדערע רשות, וסייפא אונזער משנה גייט לכאורה אזוי ווי רבי מאיר, וואס רבי מאיר געזאגט דעם שליסל טארסט נישט נוצן ווייל חמור עסט עס אריינברענגן. זאגט די גמרא אמר אב יוסף זאגט אב יוסף ניין בחפצין שצריכין ליה ודברי הקל און נעמסן אריין אונזערע משנה איז דברי הקל יעדע איינער איז מסכים מיט אונזערע משנה אז לגבי די גלעזל וואסער טאר איך עס נישט טון פארוואס ווייל דאס איז א זאך שצריכין ליה די גלאז איז א זאך וואס יעדע איינער נוצט עס איז א זאך וואס צריכין ליה ממילא זיין מוציא זאלסט נעמען דעם גלעזל, דו האסט דיך פשוט פארטראכטן, און האלטסט אינמיטן טרינקען, עס וועסט ארויסברענגען צו דיך אין רשות הרבים, און ממילא אויף אזא זאך איז אסור. מה שאין כן די משנה דא, דף צדיק ח, דארטן רעדט זיך סתם עפעס א זאך וואס ליגט אינדערויסן, און ממילא וויבאלד ס'איז נישט קיין זאך שצריכין לו, ס'איז נישט קיין וויכטיגע זאך, ס'איז נישט קיין זאך וואס א מענטש נוצט זיך מיט דעם א גאנצע צייט, אויף דעם האט חכמים געזאגט אז וואס, ניין, איך האב נישט מורא עס וועסט אריינברענגען, און ממילא זאגט די גמרא די חילוק צווישן צדיק ח' און מבאס מ ד איז פשוט צו צריכין ליה צו נישט צריכין ליה, צדיק ח' און מבאס רעדט זיך פון א זאך שאין צריכין ליה, ממילא האבן חכמים מתיר געווען, מה שאין כן דא רעדט מען פון א גלאז, מען רעדט פון וואסער, ס'איז א זאך וואס צריכין ליה, ממילא איז כולי עלמא מודה אז ווי אזוי קען איך טראגן דאס איז נאר ווען ס'איז ראשו וריבו אריין אינעם אנדערן רשות. פרעגט די גמרא אי בואי ליכא לפענ קשיא, קארמעליס מאי, אונזער משנה האט געזאגט אז טאמער איז דא א גלעזל וואסער איך שטיי אין רשות היחיד, אינדרויסן אויפן רשות הרבים דא א גלעזל וואסער, מעג איך עס נעמען, אדער פארקערט איך שטיי אין רשות הרבים, אין די שטוב אינעווייניג איז דא א גלעזל וואסער, מעג איך עס טרינקען אויף אזוי, פרעגט ער יעצט צו בולי כרמלית מאי, וואס איז טאמער איך שטיי אין מיין שטוב, אינדרויסן דא א כרמלית, נישט קיין רשות היחיד, נישט קיין רשות רבים, נאר ס'איז א כרמלית. רשות הרבים צו רשות היחיד איז א דאורייתא, און מילא פלאצט קען איך זאגן פארשטיי איך פארוואס איך זאג אז ס'איז אסור, ווייל ס'דא א גזירה חמורה ס'איז ארויסברענגען, ס'איז א איסור דאורייתא. אבער טאמער ס'איז דא א כרמלית אינדרויסן, אדער פארקערט ער שטייט אין די כרמלית, אינדרויסן איז דא דארטן א רשות הרבים, וואס בעצם די כרמל איז רשות הרבים אדער כרמל איז רשות היחיד נאר די רבנן איז אויף דעם געזאגט די זעלבע הלכה אז איך טאר עס נישט טראגן פון איין פלאץ צום צווייטן ס'הייסט איך קען נישט טרינקען די גלאז וואס ליגט אין אנדערע רשות און אביי זאגט אביי יא היהי ס'איז אלעס איין זאך כרמל איז רשות היחיד רשות הרבים ס'מאכט נישט אויס ווילאנג די זאך ליגט אין א צווייטע רשות צו ס'איז א כרמל איז צו ס'איז א רשות הרבים צו ס'איז א רשות היחיד ווילאנג די גלאז ליגט נישט אין די זעלבע רשות ווי איך בין דעמאלס איז דא די גזירה, און ווילאנג ס'איז נישט ראשי וריבוי איז עס אסור. אמר רבא, פרעגט רבא, איך פארשטיי נישט, וויאזוי קענסטו יא בייעס זאגן אזא זאך? דו זאגסט אז וואס? אז א מענטש שטייט אין א כרמלית, אינדערויסן רשות הרבים אדער רשות היחיד ליגט דארטן די גלעזל וואסער, זאג איך מעג עס נישט טרינקען ביז ס'איז דא ראשי וריבוי אריבער אויף יענעם רשות, פרעגט ער לכאורה, היא גופא גזירא, די גאנצע איסור אריבערצונעמען צו רוקן א זאך וואס ליגט אין די כרמלית, לכאורה איז דאס פשוט א גזירה, פארוואס ווייל א כרמלית זעט אויס ענליך ווי א רשות הרבים, האבן חכמים געזאגט אז כרמלית איז אסור, אבער בעצם מן התורה, א כרמלית נישט קיין שום פראבלעם, איך קען נעמען א זאך פון רשות היחיד אריין צו א כרמלית, אדער איך קען נעמען א זאך פון רשות הרבים אריין צו א כרמלית, וממילא פרעגט ראובן, די גאנצע כרמלית איז דאך נאר א דרבנן'דיגע דין, ס'איז א גזירה, כ'האב מורא פון די כרמלית זאל איך צוקומען און כ'וועל זיך אויסלערנען פאר א רשעות רבים, ווייל נא נאי קום ונגזר גזירה לגזירה, זאגסטו יעצט איך גיי מאכן א גזירה לגזירה ווייל איך האב מורא ערשטנס די כרמלית איז א גזירה, און צווייטנס צו טרינקען דעם גלאז וואס ליגט אין דעם כרמלית איז דאך אויך נאר א גזירה ווייל אפשר עס עס אריינברענגען, ממילא פאסט דאך נישט צו זאגן כ'זאל מאכן א גזירה לגזירה, דאס איז נישט א זאך וואס מ'טוט. און ממילא פרעגט רבא צו אביי וויאזוי קענסטו זאגן אז די זעלבע הלכה איז ביי כרמלית ווי רשות הרבים וועט מיט רשות היחיד? זאגט די גמרא אמר אביי זאגט אביי מנא אמינא לה ווילסטו וויסן פון וואו איך ווייס עס? איך וועל עס זאגן מדקדני ווייל ס'שטייט אין אונזער משנה וחיים בגס אז וואס? וחיים בגס לייגט די משנה אונז צו איז וואס מיינט וחיים בגס? לכאורה טאמער די גאס איז א רשות היחיד פשט איז די מענטש שטייט אין רשות הרבים אין די גלעזער ליגט אינעווייניג אין דעם גאס וואס די גאס איז אויך א רשיסער היחיד, פונקט אזוי ווי די ערשטע פאל אין די משנה, אויב אזוי וואס איז די חידוש? וואס דארף די משנה מיר צולייגן ווי חיים בגאס? פשוט נאך א משל? פשוט זאגן די מענטש האט אין רשות הרבים, די גלעזער ליגט נישט אין די הויז נאר די גלעזער ליגט אין א וויין פרעס? דאס קען דאך נישט זיין, און ממילא זאגט אביי, ווען די משנה זאגט די ווערטער וחיים בגז, וויל די משנה עפעס צולייגן א חידוש. וואס איז די חידוש? די חידוש איז אז דער גז איז א כרמלית, און ממילא אז ער שטייט אין רשות היחיד, די גלעזל ליגט אין די גז, אדער פארקערט, ער שטייט אין די גז, די גלעזל ליגט אינדרויסן ברשות הרבים, וואס די גז איז א דין כרמלית, איז דאס נאך א עקסטער דין, אויף דעם זאגט די משנה מיט די זעלבע הלכה, וחיים בגז, אז די הלכה ביי קארמעלעס איז דאן פונקט אזוי ווי רשות היחיד מיט רשות רבים, אז טאמער ס'איז דא רשע וריבוי דעמאלס קען איך עס נעמען, טאמער ס'איז נישט דא רשע וריבוי קען איך עס נישט נעמען. און ממילא זאגט אביי, פון דעם וואס די משנה לייגט מיר צו די ווארט וחיים בגז, מוז זיין די גז איז א קארמעלעס, ווייל טאמער נישט רעדט זיך פשוט צוויי מאל די זעלבע פאל, און דאס קען נישט זיין, און ממילא איז דאס מיין ראיה אז אפילו ביי א קארמעלעס איז אויך געזאגט געווארן די זעלבע הלכה אז איך קען נישט טרינקען דעם גלאז, נאר טאמער איז דא ראשי וריבא. ורבא אומר, ורבא זאגט, לעיני המעשה, דאס וואס שטייט וחיים בגז, דאס רעדט זיך לעיני המעשה, אז וואס? אז לגבי מעשה איז דא א הלכה, ווען איז מען חיוב, ווען דארף א מענטש געבן תרומת המעשר, דאס איז נאר ווען ס'איז אינגאנצן גרייט, ווען ס'איז נגמר מלאכתו, די גאנצע ארבעט האט זיך שוין גענדיגט, און ממילא, ווילאנג ס'ליגט נאך אינעווייניג אינעם גז, דעמאלט זאג איך אז וואס? אז ס'איז נאך א חלק פונעם גאס, ס'הייסט נאך אינמיטן פראסעסן, ס'איז נאכנישט געענדיגט. און ממילא זאגט רבא אז ווען אין משנה זאגט מען וחיים בגז האט עס גארנישט צו טון מיט שבת. לגבי שבת האבן מיר שוין געלערנט אין אנהייב פון די משנה. וחיים בגז קומט צו זאגן אז ווען ביסטו פטור, ווי לאנג דארפסטו נישט נעמען תרומת מעשר און דו קענסט ארויסנעמען פון דארטן וויין, דאס איז ווען דו ביקסט דיך ריבו ראשו וריבו, מיט דעם ווייזטו אז די וויין בעצם באלאנגט נאך דא צו די וויין פרעס, איך נעם עס נישט ארויס, איך בין אינגאנצן איבער דעם גאנצן וויין פרעס, און דארטן ווילאנג ס'איז ראשו וריבו איבער דעם וויין פרעס, דעמאלט זאג איך אז דו ביסט פטור פון געבן תרומות ומעשרות. וכן אמר רב ששת, אזוי זאגט אויף רב ששת, וכן בגס לעיני מעשה, ווען די משנה זאגט מיר וכן בגס, האט עס גארנישט צו טון מיט שבת, נאר פשוט אלס עיני מעשה, אז ווילאנג ער ביקט זיך אריבער, און די וויין ליגט נאך אינעווייניג אינעם גאס, ליגט נאך אינעווייניג אינעם וויין פרעס, דעמאלטס בין איך פטור פון צו געבן תרומות און מעשרות. תנן, אזוי ווי אונז האבן געלערנט, שותן על הגז, מען קען טרינקען אויפן גאס, מים בחמין, מים בצונן, ופטור דברי רבי מאיר, זאגט רבי מאיר, אז אפילו דו גיסט צו וואסער, סיי דו גיסט צו קאלטע וואסער, סיי דו גיסט צו הייסע וואסער, זאגט רבי מאיר אז וואס קענסטו טרינקען, און דאס איז וואס אונזער משנה האלט, אז ווילאנג דו ביקסט דיך איבער דארטן, דו ווייסט אז דער וויין איז נאך א חלק פון די גאס, אפילו דו גיסט צו, די משנה זאגט דאך נישט קיין חילוק, דו גיסט צו הייסע וואסער, קאלטע וואסער, די משנה זאגט גארנישט, און מילא די משנה האלט ווי ר' מאיר, אפילו דו מישט אויס דעם וויין מיט וואסער, נאך אלץ דארפסטו נישט געבן קיין תרומות און מעשרות. ר' אלעזר בעל צדק מחייב, ר' אלעזר בעל צדק זאגט ניין, די מינוט וואס דו מישט עס אויס מיט וואסער, מיט דעם ווייסטו אז ס'איז גמר מלאכתן, ס'איז שוין אלעס גרייט, און דו פשוט דו לייגסט צו וואסער, זאגט רבי אלעזר בעל צדק אז יעצט ביסטו שוין חייב, ווייל חכמים אומרים, חכמים זאגן על החמין חייב ועל הצנון פטור, אויב מישט אויס דעם וויין מיט קאלטע וואסער דעמאלס בין איך פטור, אבער על החמין טאמער גיס איך עס אויס מיט הייסע וואסער דעמאלס בין איך חייב.

מה שאין כן, מיש עס אויס מיט הייסע וואסער, וואס הייסע וואסער, אז די גיסט עס צוריק וועט שוין קאלער מאכן די אנדערע וויין, זאגט רבי אלעזר אויף דעם, די מינוט די גיסט עס אויס מיט הייסע וואסער, דעמאלס ביסטו שוין מחיוב מיט תרומת מעשר. איז על כל פנים, וואס איך וויל ארויסברענגען איז, אז אונזערע משנה האט גארנישט צו טון נישט קיין שייכות נישט אזוי ווי דו האסט געוואלט זאגן האט צו טון מיט שבת, ס'האט גארנישט מיט שבת, ס'איז פשוט אונזער משנה וויל זאגן אז לגבי וחיים בגסט די זיך איבעררוקן ראשו וריבו איז דא די זעלבע זאכן ביי די גאס, אזוי ווי ביי די גאס כדי צו קענען ארויסנעמען און נישט מחיוב זיין בתרומת מעשר, מוז ער אויך טון ראשון וריבון אזוי ווי ביי די עגלות אין אונזערע משנה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, קולט אדם מן המשכילו למטה מיד פחים ומן הצינור מכל מקום שוסה, א מענטש קען נעמען וואסער פון א משכילו, א משכילו איז א פייפ וואס גייט פון אויבן אויפן הויז אזוי ווי אונז האבן א נארמאלע גאטער וואס איז פון אויבן, און שפעטער למטה מ טפחים, ער קען עס אויפכאפן פון אונטער צען טפחים, און מן הצינור, און פון א פייפ, ממקום ש, מכל מקום שוסע, קען ער טרינקן דארט פון יעדן פלאץ. הייסט לאמיר דא אביסל מסביר זיין די גמרא אויסווענדיג, שפעטער וועט מען בעסער פארשטיין וואס טוט זיך דא. ס'איז דא צוויי סארטן פייפס וואס מ'האט געהאט. מ'האט געהאט איין פייפ וואס איז געווארן פשוט געווען אויבן א לאנגע פייפ, ס'איז געווען לעבן די דאך, ווידערום דריי טפחים פונעם דאך, און שפעטער ס'האט אריינגעגאסן פונעם דאך אריין אינעם פייפ אריין. איז יעצט וויל ער נעמען וואסער פון דארטן, יעצט די פראבלעם איז, די פייפ, אזוי ווי מ'גייט זעהן אין די גמרא, די פייפ האט א דין ווי א רשות היחיד, וויבאלד ס'קומט דאך פון מיין דאך, מיין דאך איז מיין רשות היחיד, איז די וואסער וואס גיסט אריין פונעם דאך אריין דעם פייפ, איז אלעס א רשות היחיד. איז יעצט לכאורה אז איך שטיי אין רשות הרבים, איך וויל נעמען וואסער פון דארטן, לכאורה זעהט עס אויס ווי נעמסט פון א רשות היחיד, די וואסער וואס ליגט דאך אינעווייניג איז א רשות היחיד, און איך גיי עס אריינלייגן, איך שטייל די רשות הרבים, פשט אין אמת פון א רשות היחיד, אריין צו א רשות הרבים. און ממילא לכאורה איז דאס א פראבלעם. אויף דעם זאגט די משנה, טאמער די האסט פשוט א גלייכע פייפ, וואס איז טאקע לעבן דעם דאך, איז די הלכה איז די קענסט קומען מיט דיין כלי קענסט עס אויפכאפן, דאס הייסט ווילאנג ס'טראפט ארויס פונעם פייפ, די נעמסט עס נישט גלייך פונעם פייפ, דאס הייסט די האלסט נישט דיין כלי גלייך ביי די פייפ ס'גיסט גלייך אריין, נאר די לאזט עס אראפטראפן, פשט איז ווען די בנוצט עס ס'טראפט ארויס, פארלירט עס דען דעם רשות היחיד? קענסט דו קומען יעצט מיט דיין כלי עס גיין אויפכאפן? און מילא בעצם דאס מאכט שוין חילוק צו דו כאפסט עס אויף אונטער צען טפחים, צו די כלי וואס דו כאפסט עס אויף איז העכער צען טפחים, און דאס וואס די משנה זאגט למטה מ טפחים דאס גייט דווקא אויפן ספר, אזוי זאגט רש י, אז אויף דעם פאל בעצם שפילט נישט קיין ראלע. נאר וואס קען איך נישט טון איז, איך קען נישט גיין יעצט אויבן צום פייפ און האלטן מיין כלי גלייך דארטן ווי די וואסער קומט ארויס, ווייל איך בין דאך פשט איך בין א רשות הרבים, די כלי ליגט דאך אין רשות היחיד, די וואסער ליגט אין רשות יחיד, ממילא זעהט עס אויס יעצט כאילו איך נעם פון רשות היחיד אריין צו די רשות הרבים, און ממילא דאס איז אסור, מה שאין כן טאמער האב איך א פייפ וואס קומט אראפ אזוי ווי א גאטער, שפעט פון אונטן דרייט זיך עס דריי טפחים אוועק פונעם הויז, קומט דאך אויס אז די פייפ בעצם איז נישט מער קיין חלק פון רשות היחיד, וויבאלד ס'דרייט זיך ארויס אריין צו די רשות הרבים אויף דריי טפחים, פארלירט עס די קאנעקשאן צו דעם הויז, און ממילא זאג איך נישט אז דער ווייסער אינעווייניג איז א רשות היחיד, און ממילא וויבאלד קוק איך דער ווייסער מענטש אן רשות היחיד, קען איך קומען מיט מיין כלי, קען איך ארויסנעמען גלייך וואסער פונעם פייפ אליינס, איך דארף נישט לאזן פלאץ זאל אראפטראפן, נאר כ'קען עס גלייך גיין מיט מיין כלי, און אויף דעם איז אבער וויכטיג צו זאגן, זאגט די משנה אז ס'מוז זיין למטה מעשרה טפחים. פארוואס? ווייל וואס די חילוק העכער צען טפחים אדער ווייניגער ווי צען טפחים? איז די הלכה דורך אין א רשות הרבים, די ערשטע צען טפחים פון די ערד ביז אויף ארויף איז א חלק פון רשות היחיד, פון רשות הרבים, פון די גרויסע גאס, די מינוט וואס די גייסט העכער צען טפחים, דעמאלטס קום איך אריין אין א מקום פטור. אדער, טאמער ס'איז מער ווי ד' אמות, ד' טפחים, קום איך אריין, א זאך וואס איז ברייטער ווי פיר טפחים, ווערט א רשות היחיד פאר זיך אליינס. און מילא, די פייפ, איז דאך בעצם א דינע פייפ. איז בעצם, זאג איך, די וואסער וואס ליגט אינעווייניג, איז נישט מיין חלק פון רשות היחיד, ווייל איך זאג ס'דרייט זיך אוועק פונעם הויז אריין צו די שוסער רבים. און מילא, ווי לאנג איך שטיי אונטער צען טפחים, קען איך קומען מיט מיין כלי, אויפכאפן וואסער, נישט קיין שום פראבלעם. איך קען אפילו צולייגן דעם כלי ממש צו די פייפ, וויבאלד די פייפ איז דאך אין די צען טפחים פון רשות הרבים, פשט איז ווערט עס יעצט א חלק פון רשות הרבים, איז איך בין רשות הרבים, די כלי איז אין רשות הרבים, די וואסער איז אין רשות הרבים, און מילא קען איך גיין גלייך אויפכאפן מיטן כלי גלייך פונעם פייפ. יעצט איי אפשר מאך א גזירה, אז וואס טאמער די פייפ איז ברייטער ווי פֿיר טפחים, פשט איז די פייפ איז דאך א רשות פאר זיך אליינס, אויב אזוי האב איך דא אפשר א פראבלעם, אויף דעם זאגט רש י אז מיין העכסטע פראבלעם מיין ערגסטע פאל דא איז ווילאנג ס'איז אונטער צען טפחים אז די פייפ ווערט א כרמלית, און ממילא כרמלית ברשות הרבים אויף דעם האב איך נישט גוזר געווען. אבער טאמער די פייפ ענדיגט זיך צען טפחים העכער די ערד, קומט דאך אויס אז די פייפ ווערט יעצט א רשות היחיד, וויבאלד ס'איז העכער ווי צען טפחים, ס'איז ברייטער ווי פיר טפחים, זאג איך אז די פייפ ווערט יעצט א רשות היחיד, און ממילא וואלט איז דא א מקום לגזור זאגן אז ווען דו גייסט אויפכאפן, כאפ נישט אויף העכער ווי צען טפחים, ווייל אויב גייסטו אויפכאפן העכער ווי צען טפחים, קומט דאך אויס דו שטייסט אין רשות הרבים, די וואסער וואס קומט דא אריין וויבאלד ס'איז א ברייטע פייפ, איז א רשות היחיד, נעמסטו ממש פון רשות היחיד אריין צו רשות הרבים. און ממילא זאגט די משנה, ווען דו כאפסט אויף אויפן פייפ, וויבאלד ס'דרייט זיך אוועק פונעם גאס, מאך זיכער דו ביסט אונטער צען טפחים. וויבאלד דו ביסט אונטער צען טפחים, קען איך גיין צו די פייפ, קען איך עס אדער אויפכאפן מיט דעם ס'טראפט אריין אין מיין כלי, אדער קען איך גיין צום פייפ אליין און גלייך ארויסטרינקען פון די פייפ, אדער גלייך גיין מיט מיין כלי גלייך אריין צו די פייפ. פארוואס? ווייל ס'איז ממש רשות הרבים צו רשות הרבים. אבער טאמער די גייסט העכער ווי צען טפחים, יעצט האב איך אבער א פראבלעם, ווייל כ'האב וואס איז דא מקום לגזור טאמער די פייפ איז ברייטער ווי פֿיר טפחים, און ממילא דווקא אונטער צען טפחים לאז איך אבער העכער צען טפחים לאז איך נישט. איז זאגט די משנה כל עוד אדם מן המחזאי לו למטה מ טפחים, ביי די מחזאי לו מוז איך לאזן אראפ טראפן, כ'קען נישט נעמען א כלי גלייך צו די פייפ, ווייל אזוי האט מען געשמועסט די פייפ איז אין רשות היחיד, איך שטיי אין רשות הרבים, און מילא אז איך נעם גלייך פונעם פייפ קומט אויס איך נעם פון רשות היחיד אריין צו רשות הרבים, און ממילא זאגט די משנה קולא דו קענסט נאר אויפכאפן ומן הצינור, אבער טאמער מען האנדלט דא מיט א צינור וואס בשעת ער דרייט זיך אוועק מכל מקום שעושה קען איך טרינקען ווי איך וויל, אדער איך לייג דעם כלי גלייך צו דעם, אדער איך קען אפילו גיין ביים אויל גלייך צו די פייפ איך קען גלייך ארויסנעמען, אבער ווייטער אויף דעם איז שוין וויכטיג צו זאגן ווילאנג ס'איז אונטער צען טפחים, ווייל אין די ערגסטע פאל איז עס א כרמלית, און מילא אויף דעם בין איך נישט גוזר. איז זאגט די גמרא יעצט, קולת אין, אבל מצרף לא, האט מען געזאגט אז וואס? אז לגבי די מחזאי ל, זאג איך די איינציגסטע וועג וואס איך קען אויפכאפן וואסער פון דארטן, דאס איז דווקא מיט קולת, איך מעג עס אויפכאפן, איך קען לייגן מיין כלי, איך קען עס לאזן אריינטראפן, אבער מצרף, נעמען א כלי גלייך צו די פייפ אוועקלייגן, דאס קען איך נישט. אויף דעם פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס קען איך דאס נישט טון? אמר רבי נחמן, זאגט רבי נחמן, הכא מאכ זיילער פחות מ ג' סמוך לגג עסקינן, דא רעדט זיך די פייפ איז סמוך לגג מיט דריי טפחים צו די דאך, די כל פחות מ ג' סמוך לגג, כגג דומי, יעדע זאך וואס איז סמוך לגג מיט דריי טפחים איז אזוי ווי א חלק פונעם דאך, און ממילא קומט דאך אויס די וואסער אינעווייניג אז רשות היחיד, איך שטיי אין רשות הרבים, נעם איך פון רשות היחיד אריין צו רשות הרבים וואס איז אוודאי אסור. און ממילא דאס איז די סיבה פארוואס ביי א גלייכע פייפ קען איך נישט גיין מיט מיין כלי גלייך צו די וואנט, גלייך צו די פייפ, ווייל די פייפ איז אין דריי טפחים און וויבאלד ס'איז דריי טפח פון מיין דאך וועט עס האט עס א דין פון רשות היחיד. אויף דעם ברענגט די גמרא תני נמי אויך אונז האבן טאקע געלערנט אזוי אז יעדע זאך וואס איז נאנט לעבן די דאך האט א דין ווי רשות היחיד אז עומד אדם ברשות היחיד און מגביה ידו למעלה ומעשרה טפחים, א מענטש קען שטיין אין רשות היחיד, און ער קען אויפכאפן דארטן וואסער פון מעלה ומעשרה, לפחות משלושה סמוך לגג, וקולט, ובלבד שלא יהיה צרב. האבן מיר געהאט א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט אונז א מענטש קען שטיין אויף זיין רשות היחיד, זיין דאך, ער הייבט אויף די הענט העכער ווי צען טפחים, וויבאלד ס'איז העכער ווי צען טפחים דיסטענס צווישן איין דאך מיטן צווייטן, האט ר' מאיר געזאגט אז כ'קען נישט נעמען פון איין דאך צום צווייטן, יעצט ווילאנג די שטייסט נישט אין די דריי טפחים פון יענע דאך, פשט איז קוק איך אן אזוי ווי ס'טראפט אריין אין מיין כלי, וואלט איך געגאנגען מיט מיין כלי גלייך לעבן יענעם פייפ האב איך א פראבלעם, וויבאלד יענע פייפ איז דאך אין די דריי טפחים פון יענעמ'ס דאך, ווער איז דאך די וואסער אינעם פייפ א רשות היחיד, און ממילא וואס מוז איך טון, איך מוז אויפהייבן מיין האנט, און ממילא איך מוז עס כאפן, אבער ס'מוז איך מוז אכטונג געבן נישט גיין צו נאנט, ווייל אויב גיי איך צו נאנט פשט איז נעם איך פון איין רשות היחיד אריבער צום אנדערן רשות היחיד, און תוס' איז נאר מסביר לכאורה דאס גייט נאר לפי ר' מאיר, וואס מיט ר' שמעון, ער לאזט דאך יא, אויף דעם איז תוס' און תוס' האט א אנדערע וועג וויאזוי מען לערנט עס. די גמרא תענית איז דאך, אונז האמיר נאך א ברייתא וואס די אנדערע ברייתא זאגט די זעלבע זאך, אז איך זעה די דריי טפחים לעבן די פייפ איז א חלק פון די פייפ, ממילא האט עס א דין ווי רשות היחיד, לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויגביה ידו למעלה מעשרה טפחים, א מענטש זאל נישט אויפהייבן זיין האנט העכער ווי צען טפחים, לפחות מג' סמוך לגג, און גיין אין די דריי טפחים פון יענעמ'ס דאך. ווי א צרה פון אויפכאפן אזוי וואסער, וויבאלד יענעמ'ס פייפ, יענעמ'ס וואסער איז דאך אין די דריי טפחים פון יענעמ'ס דאך, קומט ארויס די וואסער אינעם פייפ איז א דין ווי רשות היחיד, איך שטיי אין מיין רשות היחיד, קומט אויס איך נעם פון איין רשות אריבער צום צווייטן, אבל קולי תהי' ושויסע, וואס דו קענסט יא טון דו קענסט לאזן אריינטראפן, די מינוט וואס ס'טראפט אריין, ס'גייט שוין אוועק פון יענעמ'ס פייפ, קוק איך עס אן שוין מער נישט אזוי ווי יענעמ'ס רשות היחיד, בשעת ס'ארויסגעקומען פון זיין פייפ, אזוי קען איך עס אויפהייבן און שפעטער קען איך עס טרינקען. איז זאגט די גמרא, מן הצינור מכל מקום שויסע, האט מען געלערנט אז טאמער איז פון א צינור, האט מען געזאגט, דעמאלטס קען איך עס יא טרינקען, דאס הייסט, טאמער ס'איז די צינור וואס אונטן דרייט זיך, דעמאלטס קען איך עס יא טרינקען, און איך קען אפילו אוועקלייגן א כלי לעבן די צינור אליין, איך קען גלייך אויפכאפן די וואסער. זאגט די גמרא תנא אם יש בצינור ד' על ד' אסור, אזוי האבן מיר שוין פריער געשמועסט, טאמער דער צינור איז דא אויף דעם ד' על ד', דעמאלס איז עס אסור, מפני שהיא כמוצא מרשות לרשות, וויבאלד דעמאלס איז עס שוין איין רשות ווי א צווייטן רשות, וויבאלד דער צינור אז ס'איז ברייט פיר טפחים, פשט איז באקומט עס א דין ווי פאר זיך אליינס, טאמער איז עס אונטער צען טפחים, האט עס א דין פון א כרמלית, איך שטיי אין רשות היחיד, דער פייפ האט א דין ווי א כרמלית, אזוי ווי א דינער עשיסט איז זיך אליינס אבער וויבאלד ס'איז אונטער צען טפחים באקומט עס א דין ווי א כרמלית, פשט נעם איך פון א כרמלית אריין צו עשיסט יחיד, טאמער ס'איז העכער ווי צען טפחים ווערט עס א דין ווי א עשיסט יחיד, איך שטיי אין עשיסט רבים נעם איך געהעריג פון עשיסט רבים אריין צו עשיסט יחיד, און ממילא איז עס אסור, ממילא זאגט די גמרא, דאס וואס אונזער משנה רעדט דאס איז דווקא די פייפ איז ווייניגער ברייט ווי פיר טפחים אבער טאמער ס'איז גרעסער ווי דאס איז אסור מפני שהיא כמוצא מרשיסט לרשיסט. זאגט די הייליגע משנה בואו ברשות רבים הבורא נרשות רבים וכליותיו מיט זיין ערד ארום דעם גבוה י' טפחים איז דעמאלטס חלון שעל גביו מעלה נמעלה בשבת איז דער וואס וואוינט פון אויבן קען נעמען א לאמיר זאגן א באקעט ער לאזט עס אראפ און ער קען ארויסנעמען זאכן וואס ליגן אינעווייניג אינעם בור. די זעלבע זאך אשפר ברשות הרבים, טאמער איז דא א אשפר ברשות הרבים, גבוה א י טפחים, די הויכקייט פון די אשפר וואס הייסט אז א גאנצע מאונטען פון מיסט דארטן, איז יעצט וויבאלד ס'איז הויך צען טפחים, איינמאל מ'האט זיך ארום שפיר געשמועסט די מינוט אפילו ס'ליגט אין רשות הרבים אבער די מינוט וואס איך קום העכער ווי צען טפחים זאג איך איז אויס רשות הרבים ווייל רשות הרבים גייט נאר ביז צען טפחים הויעך, וואס יעצט חלון שעל גביו, אז איך האב א פענסטער העכער דעם אשפו, שופכין לתוכה מים בשבת, קען איך אריינגיסן וואסער אויפן אשפו דארטן, דאס הייסט איך קען נעמען בעצם, די משנה זאגט מים, איך קען אויסגיסן וואסער פון מיין פענסטער ארויף אויף די אשפה, וויבאלד די אשפה איז הויך צען טפחים, איז עס שוין מער נישט קיין רשות הרבים, נאר עס ווערט א רשות היחיד, קען איך נעמען פון מיין פענסטער אויסגיסן וואסער, די מפרשים זענען מסביר עס מיינט נישט דווקא וואסער נאר יעדע זאך, קענסט נעמען א זאך פון דיין הויז קענסט עס ארויפלייגן אויפן אשפה, נאר פארוואס רעדט מען פון וואסער, ווייל וואסער וועט נישט ארויספאלן, ס'וועט בלייבן אינעם אשפה ס'וועט נישט ארויספאלן, נעמסט א רינדיגע זאך עס אריינפאלן קען זיין ס'וועט ארויספאלן ס'וועט אריינפאלן רשות הרבים, אבער די ווארט איז אז וויבאלד די אשפה איז הויעך צען טפחים, קומט דאך אויס אז וועט א רשות פאר זיך אליינס, קען איך קומען פון מיין רשות היחיד אריבער לייגן א זאך צו די רשות היחיד אפילו עס ליגט אין רשות הרבים אבער למעשה נעם איך פון רשות היחיד אריין צו רשות היחיד. זאגט די גמרא במאי עסקינן, דא האט מען געזאגט לגבי די באר ורשות הרבים האט מען געזאגט אז וואס אז דו קענסט אריין נעמען א זאך קענסטו ארויס נעמען פונעם באר, פרעגט די גמרא במאי עסקינן וואס רעדט זיך עס דא אילאי מא בסמיכא אויב זאגסטו אז וואס אז די באר איז ממש לעבן מיין הויז אויב אזוי, למה לי כולל איד? פארוואס דארף איך האבן א כולל איד? פארוואס מוז איך זאגן אז וואס? אז עס איז הויעך צען טפחים? לכאורה אפילו עס איז נישט הויעך צען טפחים, ווילאנג עס איז נישט דא קיין לאך צווישן מיין הויז מיטן בור מער ווי פֿיר טפחים, קומט דאך אויס אז די סטריפ דארטן וואס איז צווישן די בור מיט מיין הויז, וויבאלד עס איז ווייניגער ווי פֿיר טפחים, הייסט יענע שטיקל בכלל נישט קיין רשות הרבים. אויב אזוי ווען איך נעם ארויס מיין שטעקן, איך נעם ארויס מיין כלי, איך דערלאז עס אראפ אינעם בור פון אונטן, אויב אזוי וואס איז די פראבלעם? איך גיי נישט דרך רשות הרבים, וויבאלד ס'איז ווייניג ווי פֿיר טפחים לאך, און ממילא וואס זאל עס בכלל זיין א פראבלעם, אויב אזוי וואס איז די חידוש פון די משנה? אמר רב הונא זאגט רב הונא ניין אויך מייז קינדער האבן מפלגת מן הכותל אל הבור, אוודאי דא רעדט מען אז וואס? אז די בור איז אוועקגערוקט פונעם הויז מיט פֿיר טפחים. בטעמא דאיכא כולי אסורה, די סיבה, דו ווייסט פארוואס דו קענסט נעמען א זאך פון דיין רשות היחיד און קענסט עס אראפלאזן אינעם בור אינעווייניג, פארוואס וויבאלד ס'איז דא צען טפחים. פשט איז, לאמיר זאגן אזוי, איך נעם א שטעקן, איך לאז אויס פון מיין הויז, איך לאז עס אריין אינעם בור, איז בעצם אונטער מיין האנט דא איז בעצם רשות הרבים, יעצט וויבאלד ס'איז דארטן צען טפחים הויעך, קומט דאך אויס אז וויבאלד כ'האב די ערד ארום דעם בור וואס איז הויעך צען טפחים, מוז איך ארויפשלעפן מיין באקעט רעדי צען טפחים, וואס דאס זענען די ווענט פון די פון די כליה, די כליה פונעם בור, מילא איינמאל איך הייב עס איבער דעם איך ברענג עס אריין צו מיך אין שטוב, מיך אריין אין פענסטער, קומט אויס ביסטו גאראנטירט אז דו נעמסט עס אריין העכער ווי צען טפחים, אז דו נעמסט עס אריין העכער ווי צען טפחים אין רשות הרבים האט מען שוין געזאגט, דאס האט מער נישט קיין דין ווי א רשות הרבים,

כמטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד, דער רשות הרבים. קען זיין די האסט ארויסנעמען דיין באקעט, האסט ארויסנעמען די זאך וואס די לאזט אראפ אין די בור כדי ארויסצונעמען לאמיר זאגן וואסער, עס עס אראפשלעפן, יעצט די בור ענדיגט זיך דאך מיטן לעוועל מיטן רשות הרבים, און דאס איז גלייך אריינשלעפן צו דיך אריין אין פענסטער, קומט דאך אויס אז די האסט אריינגעשלעפט טאקע פון רשות יחיד ווייל די בור איז טיף צען טפחים, דיין שטוב איז אויך א רשות היחיד, אבער דאס איז אדורכגעשלעפט דורך די עביה פון רשות הרבים, און ממילא דאס איז א פראבלעם, און ממילא זאגט די גמרא דווקא וויבאלד איך האב כליה, פשט איך קען זיכער אויפהייבן דעם כליה העכער ווי צען טפחים, ווייל די כליה איז דאך הויך צען טפחים, ביסטו געראנטירט דו גייסט נישט אדורכגיין אט דעם אוויר פון רשות הרבים, קען איך עס ארייננעמען, אבער טאמער נישט קען איך עס נישט ארייננעמען. מרבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט אפילו טעימה בסמיכה, אין אמת'ן אריין קען זיין אפילו ס'איז נישט דא קיין לאך צווישן די הויז מיטן בור פיר טפחים. אה האסט מיר געפרעגט אויב אזוי וואס איז די חידוש? אוודאי קען איך עס נעמען, ווייל דאס הייסט נישט קיין רשות הרבים דארטן, וויבאלד די געפ איז ווייניג ווי פיר טפחים, הייסט עס בכלל נישט קיין רשות הרבים. זאגט די גמרא כמשמע לן, די בור וכליותו מצטרפין לאסורה, די חידוש איז אז בור מיט כלי בכלל צוזאמען ווערן זיי אסורה, לאמיר זאגן איך האב א בור וואס איז ווייניגער ווי צען טפחים, איך האב חוליה וואס איז ווייטער פינף טפחים, ס'איז לאמיר זאגן פינף טפחים מיט פינף טפחים, איז די חידוש איז, ווער זאגט אז זענען זיך מצטרף צו מאכן ביידע העכער צען טפחים, און מילא האט ס'דומה רשות היחיד צו רשות יחיד, ווייל אזוי האבן מיר פריער געשמועסט, אויב איז די בור ווייניגער ווי צען טפחים, האט עס בכלל נישט קיין דין ווי א רשות היחיד, איז די חידוש פון די משנה איז, אפילו די בור איז נאר פינף טפחים הויעך, ארום דעם מאסטע ערד וואס איז אויך פינף טפחים הויעך, קען איך זיין מצטרף זיין און זאגן איך האב יעצט צען טפחים, און מילא דער אריינברענגען איז נישט קיין פראבלעם, ווייל ס'דא א לאך וואס איז ווייניג ווי פיר טפחים צווישן די בור מיט מיין הויז, און מילא איז קיין רשות הרבים נישט דא דארטן, אבער וואלט די כלי נישט געווען דארטן, וואלט די בור געווען א חלק פון רשות הרבים, ווייל די בור איז נישט גענוג טיף, אויף דעם זאגט מיר די משנה אז וואס איז מיטן בא מיט די חלה צוזאמען אז זיי קענען זיך מצטרף זיין און ממילא האב איך דא צוויי תירוצים אדער זאג איך טאקע ס'איז יא אוועקגערוקט מער ווי פֿיר טפחים און די חידוש איז דווקא טאמער די חלה איז צען טפחים הויעך דעמאלטס מעג איך אריינברענגען מיין באקעט ווייל דעמאלטס בין איך גאראנטירט איך גיי נישט אריינגיין די עבירה פון רשות הרבים. אדער דער חידוש איז אז קען זיין אפילו די בור איז נאנטער צו די הויז ווייניג ווי פֿיר טפחים און ממילא קיין רשות רבים איז טאקע נישט דא, נאר דער חידוש איז אז ס'איז מצטרף די בור מיט די חוליא אז זיי גייען צוזאמען. זאגט די גמרא ואתא אשפר ברשות רבים, האט מען געזאגט אז וואס קען איך גיסן וואסער און אזוי קען איך ארויסנעמען זאכן דארטן, דאס הייסט איך קען אריינגיסן א זאך, קען איך ווארפן א זאך פון מיין הויז אריין דארטן, זאגט די גמרא, איי לא חשינא שמא תנוט על אשפו, האסט דען נישט מורא אפשר מ'עט אויסקלערן דעם ר' אשפו דארטן, און מילא דו העסט נישט כאפן אז יעצט איז עס געווארן ווייניגער ווי צען טפחים הויך, די מינוט וואס עס איז ווייניגער ווי צען טפחים הויך, ווערט עס דאך צוריק א חלק פון די רשות הרבים, אז דו גיסט פון דיין הויז, נעמסט א זאך ווארפסט עס אריין אין די אשפו, קומסט ארויס נעמסט א זאך פון רשות היחיד אריין צו רשות הרבים, לכאורה האסטו אויסגעממשט די עובר זיין אויף א דאורייתא. וועגן דעם פרעגט די גמרא, ולא חשינן שמא תנוטל האשפו, האסטו נישט מורא אז וואס? אז אפשר וועט מען אוועקנעמען די האשפו? ואמר רבן בר אבדיה אמר רבי יצחק, מעשה במביא איכה שצידך כולל ים, ס'איז געווען א מעשה ביי א מביא, וואס איז געווען א מביא, יעצט א מביא מוז דאך האבן ווענט פון ביידע זייטן, איז יעצט וואס איז געווען איז אזוי, איין זייט איז געווען צו די עכו כולל ים, ס'איז געווען די וואסער, די ים איז געווען דארטן, יעצט די ברעג איז ארויגעגאנגען, און ס'האט זיך אנגעהויבן די ים, ממילא האט מען גענוצט דאס פאר איין וואנט, וצו די אחד כולל אשפה, און אנדערע זייט איז געווען אשפה וואס האט זיך אויפגעסטאקט אסאך דארטן, האט מען גענוצט דאס פאר א וואנט, יעצט איז בא מעשה לפני רבי, קומט די מעשה פאר רבי, מען האט אים געפרעגט, הייסט עס א כשר'ע מאווי, קען איך זיך פארלאזן אויף די צוויי ווענט אויפן וואסער און אויפן אשפו, און שפעטער מאך איך חציית הפסח, איך לייג א לחי, איך לייג א קורה און שפעט קען איך מעתיר זיין מיין מאווי? ולא יאמר בו לא לאיסור ולא להיתר, און ער האט נישט געזאגט עס איז נישט אסור, און ער האט נישט געוואלט מעתיר זיין, נישט אסר'ן האט ער געוואלט, אבער נישט מתיר זיין האט ער אויך נישט געוואלט. העצע ליום הבא די חשינא שמא תנוטל אשפו. חטא האט ער נישט געוואלט זאגן אז וואס, ווייל איך האב מורא אז שמא תנוטל אשפו, אפשר מען וועט אויסקערן די מיסט, שפעטער מען וועט נישט כאפן, יעדער וועט ווייטער טראגן דא, מען וועט נישט כאפן אז די מיסט האט מען אוועקגענומען, יעצט די מחיצה איז נישט קיין געהעריגע מחיצה, אדער ווי יעלה ים סעטאן אז די וואסער וועט ברענגען גרעוועל שטיינער אריין צו די וואנט און מילא וואס איז אמאל געווען א גלייכע וואנט אויף אראפ איז יעצט געווארן א שיעפע וואנט און מילא וויבאלד ס'איז א שיעפע וואנט הייסט עס נישט קיין כשר'ע וואנט און מילא האט נישט געוואלט מתיר זיין ווייל ס'איז עפעס א שוואכע וואנט איסר לא יאמר באויב אסור זאגן אז ס'הייסט נישט קיין געהעריגע מויל וואלט ער אויך נישט געוואלט דא קיימען מחיצות, ווייל די מינוט שטייט דא מחיצות, און ממילא פרעגט די גמרא, ווי אזוי קענסטו זאגן דא לגבי די אשפו אז איך מעג אריין גיסן זאכן דארטן, פארוואס וויבאלד למעשה יעצט איז עס העכער ווי צען טפחים, און ממילא איז נישט נישט קיין חלק פון רשות הרבים, אבער למעשה אפשר העט מען עס אויסקערן, און ממילא וויבאלד מען העט עס אויסקערן, עס וועט אראפ ווערן ווייניגער און עס וועט נישט כאפן עס טו ווייטער גיסן פון רשות היחיד אריין צו רשות הרבים אזוי ווי דו האסט מורא געהאט זעסט די רבי האט נישט געוואלט פסק'נען ממילא ביי אונז וועלן מיר אויך מורא האבן די זעלבע זאך. זאגט די מהר ל קשיא, הוא דיחיד, הוא דרבים, דארטן האט זיך גערעדט אז די ערשטע אשפו איז געווען של יחיד, און ממילא האט ער טאקע מורא געהאט, ס'איז א פריוואטע זאך, ס'איז א פריוואטע לאנד, דער יחיד האט מסתמא געקומען, ער האט פארוועקהערן אלעס, און ממילא האט די רבי נישט געוואלט מתיר זיין, מה שאין כן אין אונזערע משנה, דא רעדט זיך אז וואס אז ס'איז געווען של רבים, ממילא א זאך פון רבים זעהט זיך אויס וואס ס'וועט קיינמאל נישט געמאכט ווערן, א זאך וואס איז נישט קיין פערזענליכע זאך פאר קיינעם נאר וואס א זאך וואס רבים זענען תולה אויף דעם ממילא האט עס נישט ווערן געמאכט און ממילא האט מען נישט מורא געהאט, מה שאין כן דא לגבי די וואסער, לגבי די אשפו האט מען מורא געהאט וויבאלד ס'איז געווען א פריוואטע זאך, האט רבי געזאגט א פריוואטע מענטש עטס מוזט אים אוועק נעמען, און ממילא האט רבי נישט געוואלט מתיר זיין, מה שאין כן ביינס וויבאלד ס'איז זאך פון רבים, נישט דא וואס מורא האבן, ס'וועט בלייבן דארטן ממילא קען מען זיך פארלאזן אויף די וואנט און זאגן ווייטער ס'איז העכער ווי צען טפחים, און גיסן א זאך פון זיין רשות היחיד אריין אויף די אשפה.